panguva inotoda kutenda mwari zvikuru eh, vatisanganisa nyama nemweya zviri pamwe chete eh, da kutenda mufundisi marambiro nekuimba kwakanaka eh, pavataura gore rekuzvarwa 78 ah, tanga tatokutorwa hondo tanga tatoparwa 78 hai gore riri padhuze tanga tatopo isu so tinoda hangu hedu kutenda mwari chazokutaurirai ndapedza kuti sei vati 78 asi ha 78 tanga tatopo tatopo eh, isu isu vekuhondo eh, kazhinji zhinji nguva inei kana ichinge yasvika tikapiwa kunzi tiparidze dzimwe nguva zvinotirerukira tikapiwa tikapiwa topic nemhaka yekuti vanhu vazhinji vanenge vava mumudu yekurangarira handiti nguva yataa kupinda ndeyekurangarira magamba ndizvo so mukati menguva inei vanhu kana vachinge vava mumudu yekurangarira eh, dzimwe nguva dzinonetsekana kuti zinotichanyatsoparidza sei zvinonzwika nemhaka yekuti vanhu vazhinji pfungwa dzavo dzinenge dzava kudzokera kumashure so ndanga ndiri kunetseka zvikuru pandakanzi ungatiparidzire ndakabvuma but pandakazovabvunza ndikati zvino ndichaparidza pamusoro pei Ndanzi haa tichangokumbirai kuti zvamunenge mapiwa nashe papa ndopakazooma so tazombokurukura namai tichiti zvinove kuchitungwiza tingavataurire ripi evhangeri ama vakati ah, chiendai munovataurirawo vhangeri remagamba zvairi nguva yamagamba saka nhau yatiinayo pano ndiye kuti tirangarire magamba ndo nhau yatiri kuda kuti titaure nezvayo mangwanani ano bhuku ratichashandisa ibhuku rekuna vahebhuru ndo richange riri kubva chidzidzo chedu vahebhuru chapter number 11 tichaverenga vhesi ya 31 vahebhuru chapter 11 eh, vhesi ya 31 nevhesi ya 32 shoko ramwari rinoti nokutenda rakapi chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera, nokuti wakanga agamuchira vashori norugare. Ndichataurireiko zvimwe, nokuti ndichapererwa nenguva? Kana ndikataura zvaGidhiyoni naBharaki naSamsoni naJefta naDhavhidhi naSamueri navaprofita, avo vakakunda ushe nokutenda kwavo, vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikirwa vakadzivira miromo yeshumba mwari wekudenga waropafadze kwero kushoko ravo panguva dzino ameni ukatarisa munyori webhuku ravayebhuru ari kutaura pamusoro pemagamba magamba ekutenda but vhesi ya 32 anotaura achiti ndichapererwa nenguva nemhaka yekuti magamba aya akawanda zvikuru ari mukati meshoko ramwari saka anochipeta achiita ndikaramba ndichitaura nezvavo neimwe nenguva anoti nguva inoita sei inopera anotaura nezvemagamba akawanda mukati meshoko ramwari asi zuva ranhasiwo tikati taure nezvamagamba akawanda neimwe nenguva tingapererwe nei nenguva pane umwe chete wandiri kuda kuti mangwanani ano tingotaure nezvake murume anonzi sameri The upright judge, murume anonzi neshoko raMwari aitonga zvakarurama mukati meupenyu hwake. Mukatarisa mukati meshoko raMwari, pane vanhu vanotaurwa kunzi vakanga vakarurama. Panotaurwa nezvana Jobho kuti vakanga vakaita sei vakarurama. But murume anonzi Samueri, kururama kwake kunobva kwaburitswa neshoko raMwari. Zvakanaka zvaakanga achiita, Mwari vanonyatsozvitaura. Vana mai vanoziva pamusoro pemudzimai anonzi Hana. Hana ndiye akanga ari mai vani vaSamuel, ndizvo vazhinji vanotaura nemudzimai anonzi Hana. Vanotaura vachiti Hana akaita chinhu chakakosha mukati meupenyu hwake. Why? Nemhaka yekuti ari mukati mekushungurudzwa naPenina akaziva kuti mukati menyika ino aripo Mwari kwandinofanira kuchemera. akanga ari mukati medambudziko munomboona kuti mukati meupenyu pane vanhu eh, vanoti kana mumwe munhu ari mukati medambudziko vanotonyanya kumurwadzisa makazviona munhu ane chinhu dzimwe nguva akaonawo asina chinhu anoshungurudza asina chinhu iyeye handiti eh, vanhu vari pamabasa iko zvino vanopembera handiti ka kana pachinge paine umwe anga ari pabasa ndobva basa ranzi rapera mukati megore rino vazhinji mabasa ari kupera handitika kana anga aine motikari anobva atonyanya kutaurirwa mashoko anorwadza kunzi yaa zvaita kamota ikanga chakaita sei achakatengesa kana achinge ari munhu anga achishanda achibatsirawo kunenge mukati mesangano basa raipa rinopera vanhu vazhinji vanotaura mashoko akaipa so panapa tiri kuona madzimai mawiri hana napenina penina aropafadzwa nevana hana ashaiwa chii vana shoko ramwari rinotaura kuti penina aitoshungurudza hana but hana eh, haana eh, kunyanya kupererwa haana kufunga nezvekudzorera kutuka penina asi akaenda kuna mwari akakumbira kuna mwari kuti mwari mukandiropafadza nemwana mwana iye ndichamuisa kwamuri Shoko raMwari rinotitaurira kuti akatorana nemurume wake akanga achinzi Erikana ndokuenda kutemberi kwakanga kuina Eri ndokundotaura navo ndokunyengetera zvine simba Mwari wekudenga ndokumuitira zvakanaka. Mwari vamuitira zvakanaka vanonzi akaropafadzwa nemwana. But chandofarira ipapo pane mudzimai uyu nemurume uyu varopafadzwa nemwana vakabva vaenda naye kuna Eri Vakati, Hoyo mwana watakakumbira kuna Mwari, takumudzorera kuna Mwari kuti Mwari amushandise. Vanamai nanababa, kupa kwakanaka mukati memba yaMwari. Mukazoverenga shoko raMwari, vanamai vazhinji vanogumira pakuti hana akanyengetera akapiwa mwana, but paakadzorera mwana kuna Mwari, shoko raMwari rinotitaurira richiti Mwari vakamublesa nevamwe vana, vakamupa vana vanokwana kuita vangani? Vamwe vashanu, handizvo? Akapiwa vamwe vakomana vatatu, akapiwa wasikana vaviri ndobva mhuri yake yaramba ichikura eh, samueri akugara mukati memba yaeri akanga aenda ari mwana mudiki shoko ramwari pandinoriverenga eh, aenda ari mwana mudiki kuna eri shoko ramwari mukaverenga bhuku rasamueri wekutanga chapter number 2 pavhesi ya 26 shoko ramwari rinotaura iro richiti Mwana akaramba achikura achifadza Mwari nevanhu. Zvinoratidza kuti Samueri paakapinda mukati memba yaEri ari mwana mudiki kudaro, Eri aifara kuti ana Samueri mukati memba yake. Zvinoratidza kuti kari kadiki kudaro kaiteerera zvaitaurwa naEri. Pane vamwe vana vanoshungurudza vabereki vavo chaivo chaivo amai vake nababa vake chaivo chaivo vanotochema misodzi vakatarisa mwana wavanotenda kuti mwari makazviita henyu makandipa mwana but iri ari kuita sei hanzi ari kutofara nemhaka yekuti ana sameri mukati memba yake kari kamwana kari kadiki eh. Ndanga ndiri kutarisa mukati mekukura kwaSameri ari mwana mudiki. Shoko raMwari rinotitaurira pamusoro pevana vaEri. Vana vaEri umwe wacho ainzi eh, Hofini naFiniyasi, ndizvo. Mukatarisa nguva iyoyo yavakanga vari mukati memba yababa wavo wanonzi waishungurudza zvakanyanya baba wavo but eri eh, achitarisa samueri aisvika pakufara achitarisa vana vake vakanga vachimuchemedza makamboona zvinoitika mukati memisha yedu amai vakaropafadzwa nemwana musikana mukuru mwana musikana mukuru iyeye ikaita first boni ikaita pfambi dzimweni dzenguva kazhinji zhinji kacho wose wanoteera wanongoitawo nhodzewa dzepfambi dzinove pfambi dzei dzese achiteedzera mukoma zvinoitika mukati meupenyu pachechi patinokumufa kwose imba pane chechi yedu pakanangana nepamwe pamba pane panga paine mbavha yakanga iripo Eh, ainzi bigboy murume yeye eh, aipa zvayakanga zvichityisa ndibaba havo akanga vachiba but wana wavo wese wakomana vakafa nekupfurwa nepfuti vachidzinganisana nemapurisa zviri kuratidza kuti mukati meupenyu hwedu dzimweni dzenguva vana vakomana vana baba vana mai tinoitwa confirmed nevanhu vatinogara navo but murume anonzi eri chinondifadza ndechekuti achitarisa sameri sameri ari mukati memba yake vana vacho vakanga vari wauti but sameri haana kuita noodzerwa akaramba ari straight forward choonai zvinoitika sameri achinge aramba akatendeka shoko ramwari rinotitaurira nezvasamueri hanzi akagara zvake e, manheru e, ari mumagumbeza ake anonzwa izwi richishedzera samueri samueri samueri samueri samueri samueri Chinondifadza ipapo ndechekuti Samiri anzwa kuti pane anomudana, anochedzera kunashe kuti taurai tenzi wangu, mwanakomana wenyu anonzwa. Ndakateerera, ndakamirira kuti ndiite sekuda kwani kwenyu. Samiri anoda kushandiswa naMwari nemhaka yekuti ainzwisisa kuti Mwari ndiMwari akatendeka, ndiMwari anoita zvakanaka. akashedzwa namwari ari mukati memba yamwari nemhaka yekuti unhu hwake ukanga hwakanaka pamberi pamwari mwari ndobva wamuona kuti uyu akafanira kuti aite basa rani rangu era ana kuramba eh, samueri ana kuramba anotaura achiti taura henyu ishe muranda wenyu unonzwa taura vatipinde mukati meshoko redu chairo chairo bhuku rasamueri kutanga chapter number 7 vhesi ya 3 first samuel chapter number 7 pavhesi ya 3 shoko ramwari rinoti samueri akataura neimba yose yaisraeri akati kana muchida kudzokera kuna jehovha nemwoyo wenyu wose bvisai vamwari vavatorwa neashta ashtaroti pakati penyu Mugadzirire Jehovha mwoyo yenyu, mumushumire iye woga, ipapo iye uchakusunungurai pamaoko avaFiristia. Vana vaIsraeri vakabvisa vaBhaari navaAshtoreti vakashumira Jehovha iye woga. Mukatarisa nyaya yatiri kutaura panapa, wana maina nababa, Tikutaura pana paSamueri achinge atorwa naMwari kuti aite basa mukati memunda waMwari. Chinhu chekutanga chakaita Samueri, chinhu chekutanga chatinoona mukati meupenyu me hwaSauro hwekubata basa mukati memba yaMwari ndechekuti Samueri akanga ari munhu aitya Mwari. Ndo chinhu chekutanga chatinodzidza, akanga ari munhu aitya ani? Aitya Mwari. nhasi toda kuti tione pamusoro pegamba rekutenda anove samuel samuel ndiri kutaura panapa tichiti akanga ari munhu aitya mwari mukatarisa ndiye the last judge watinoona ari kutonga mukati mewana wei weisraeri nguva yakararamwa nasamueri kwakanga kuine vanhu vainzi majudges kanga kusati kwasvika nguva yevanhu vanonzi madzimambo so samueri ari kubata basa mukati memba yamwari but paashedzwa namwari apa guta reisraeri rakanga riri mukati meutapwa neareka yamwari yakanga iri mukati mewana wemafilistines saka samiri anozvinzwisisa oziva kuti sei mwari eh, akatisiya tichitapwa nevanhu ava sei areka yamwari tisinayo mukati mei meguta redu areka yairatidza presence yamwari saka vana waisraeri kana wainge waine areka yamwari zvaireva kuti presence yamwari yakanga iri mukati mei memetsimba dzavo meupenyu hwavo mwari wakanga wainawo but areka kana ichinge yatorwa zvaibva zvaratidza kuti mwari haasiri pakati pei pevana waisraeri Saka Samueri aiziva kuti chinoita kuti Mwari abve pakati pewanhu eh, naye ndechekuti vanhu vanenge vari muchivi. Bhuku raIsaya chapter number 59 verse 1 zvakaipa zvenyu zvakakuparidzanisai nerudo rwaMwari. Saka Samueri chinhu chekutanga chaanoita achingopinda mukati meushe ndechekuti Wanhu, ngatigadzirisei ukama hwedu naMwari. Ukama hwedu naMwari hwakambomira sei? Ipapo ndo paanobva vataurira kuti bvisai vamwari vari mukati medzimba dzenyu, bvisai vamwari vamuri kunamata ava, havasi Mwari, vaisei uko, tinamate Mwari mumweya nemuchokwadi. Ndo chinhu chekutanga chaanovataurira. Samueri akanga ari munhu wandati aitya Mwari. akanga ari munhu aitya mwari aida kuti vanhu vatange vaenda panzvimbo yamwari munoziva dai mwari wekudenga watibatsira vatiitira zvakanaka eh, samueri aizvinziva kuti iwo wana waisraeri rudzi rwakasanangurwa namwari but nyaya yekungoti rudzi rwakasanangurwa namwari as long as ivo namwari vakanga vakaparadzaniswa wakaipa iramba achivatomenda achi airamba achivarwadzisa saka samueri anoti vatanga kuvataurira achiti ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu bhuku rasamueri wekutanga ye chapter number 12 pavhesi ya 14 samueri kutanga chapter number 12 pavhesi ya 14 kana mukatya jehovha mukamushumira mukateerera izwi rake mukasaramba murayiro wajehovha mukatevera jehovha mwari wenyu imi naiye mambo unokubatai muchafara henyu vana weisraeri Nguva yakanga ichirarama Samuel ndopavanokumbira kuti tipaiwo mambo. Samuel ipapo zvakambomubata but nemhaka yekuti iye ainzwisisa murayiro waMwari anoramba achitaurira vanhu kuti chamakafanira kuita mukati meupenyu ndechekuti imimi namwari ukama hwenyu huve unoita zvakanaka chinhu chakakosha wana mai nana baba mukati meupenyu kuti patinenge tichirarama isu tose tigoziva kuti ukama hwedu namwari hwakamira sei mukatarisa ka chinhu chinoramba chidzokorodzwa nasamuel ndechekuti rambai muri pamurayiro wamwari rambai muri pamurayiro wamwari musasiye murayiro wani wamwari nemakai kuti kusiya kwavaiita murayiro wamwari mwari aibva abva pavari kunyange nhasi nguva yatiri kurarama tikutaura tichiti ngatirambirirei pamurayiro wamwari ngatirambirei tiri mukati mesungano me, me, me yaishe taita seizvozvo tinozotaurwawo tichinzi tiri magamba ekutenga samueri chakamuitisa kuti aye apinde mubraketi revanhu vanonzi magamba ekutenda ndechekuti airamba achiti vanhu endaipa zvinhu zvani zvamwari mirai pamurayiro wamwari Eh, chinhu chechipiri paupenyu hwasamuel chandaona bhuku rasamuel iyeye chapter number 7 pavhesi ya5 murume unonzi samuel eh, vhesi ya5 inoti Zvino Samueri akati, Unganidzai vaIsraeri vose paMizipa, ini ndikunyengeterei kuna Jehovha. Vakaungana paMizipa, vakachera mvura, vakaidurura pamberi paJehovha, vakazvinyima zvokudya nomusi iwoyu, vaka Vakati, Ipapo takatadzira Jehovha. Samueri akatonga vana vaIsraeri paMizipa. Ndambotaura ndikati Samueri ka ndiye the last judge wevana weIsraeri. Achishedzwa naMwari kuti aite judge. Samuel aiziva his role mukati mevana weIsraeri. Achishedzwa pabasa aiziva basa rake. Panapa pane maticha ndizvi. Eh, mamedevu. Eh, Munhu anonzi mudzidzisi akaziva basa rake anoita basa rake zvakanaka anditika hanetsane naedmaster anditika but akasaziva basa rake itokurogo dzekuti malessons atange mamwe maticha wose opinda mukati memaclasses avo waakudzidzisa wana iye woenda kumaruva unotanga kudiridza maruva hongu maruva ari pai ari pachikoro but basa raticha nderei 10 o'clock vamwe vakuenda kuti iwe woendawo kuti obvunzwa wanga uri kupi munhu naheadmaster wanga uri kupinda pinda muklasi mako wanga usimo oti ndanga ndichidiridza maruva angave ticha anga ari kuziva basa rake haanga asingazive basa rani basa rake Eh, kunenge mukati medzimba chaimo chaimo. Amai wari mukati memba wakatadza kuziva hizi yarwao mukati memba imba iyoyo haiite zvakanaka. Unombozoona. Kunenge baba mukati memba wakatadza kuziva basa ravo mukati memba imba iyoyo haiite zvakanaka. Touya kunenge mukati mechechi mwana ari kusunday school akasaziva basa rake mukati mechechi imba chechi iyoyoyo haifambe zvakanaka mayouth ane basa here pachechi muyouth akasaziva kuti inini kana ndiri pachechi basa rangu nderipi chechi iyoyo zvinhu zvinonetsa pachechi ipapo handitika eh, but muri kuona pana pachinoitika chinoitika ndechekuti murume anonzi samuel aiziva basa rake kuti ndadungwa namanga namwari kuti ndibatsire wana waisraeri nditonge wanawa ndichafanira kuita sei mukatarisa chinhu chekutanga chaanoita anowataura ndoda kukunyengetirirai He was a, the, the leader. Aiziwa kuti kana ndichinge ndiri mukati ndiri mutungamiriri ndakafanira kukumbirira wanhu kuti Mwari wekudenga apodze nyika yavo. Samueri anonyengetera kuna Mwari kuti Mwari wonai chimiro chatiri ichi. Chimiro chatiri ichi tiri kukumbira ruoko rwenyu. Mukaverenga shoko raMwari pamberi apa anotaura kuti Mwari wakanzwa munyengetero. Handiti ka? mukaverenga bhuku rajeremaya jeremia yotaura achitoti ah, sameri ka kunyange nemurume wayo ainzi eh, dhavhidhi kunenge vakauya kwandiri vakakumbirira mwana waisraeri handichawanzwe why because Samuel akanga ari munhu akanga akatendeka aiziva basa rake aizvichengetedza mukati meutsvene kana pachinge paita dambudziko okumbira kuna mwari mwari womuitira zvakanaka wopodza nyika iyi mukaverenga muchidzika chapter number 7 ndopatinonzwa samuel akutaura kuti ayewa ishe ndaona nda, kubata kwenyu ndipo here pamatisvitsa apa matisunungura here mwari obva atumidza dombo bebeneza mwari ndiwo pamatisvitsa here hama tiri kuti mukati meupenyu amai vakaziva basa ravo mukati memba kuti zvakafanira kuti vafugame vachinyengeterera dzimba dzavo wachataura mwari kuti ndimwari ebeneza ndimwari anosunungura zvakasungwa kunenge mukati memhuri samueri anotaura achiti mwari ebeneza nemhaka yekuti iye wacho aiziva kuti mwari vanoita zvakanaka aiziva hizro wana mai muri kuziva here basa renyu mukati medzimba ah, vamwe kurara Eh, vanotorarawo kana kunamata kwacho havanamati eh, gore tu munamato dzimwe nguva ndewesadza chete unoitwa nekamwana kari kusandesi kugod bless our food amen hapana kana kuti nemuzita rajesu atopedza handiti ka but shoko ramwari rotaura roti chitarisai kuipa kwakaita nyika chitarisai upenyu hwatiri kurarama hwakaipa zvaari kuita kuvharura wana wewanhu asi venyu hamutya kuti vari mukati menyika yakadaro tarisai muone zvinotaurwa newadzidzi wajesu jesu ataura kundauda kuenda kumusoro kudenga wadzidzi wajesu vanofara dzimwe nguva vachifunga kuti nemwe nenguva mukati meushe hwamwari vakubviswa panyika ine marwadzo vakuenda nani nashe but jesu anoti muchararama muri mukati menyika ipi iyoyo Vana mai tiri kutaura panguva ino tichiti munoziva here iyo roho yamakaisirwa naMwari mukati memba yenyu chaimo chaimo. Sasa tombouya mukati mechechi mukati memba yenyu chaiyo chaiyo. Muripo pakunyengeterera mhuri dzenyu. Handitika Samuel ano anozonzi akanga akatendeka aikwanisa kunyengeterera kunenge neguta. Eh, ndandichitarisa zvaitwa naSamuel. aziva kuti ndini chachi mukati menyika iyi aziva kuti basa rangu ini nderekufamba ndichitonga mukati menyika chitarisai muone zvaanoita anotogadzira mukati memaguta iwayo kuti akafanira kuti asvike pamizipa achafanira kuti aende kugigawo akafanira kuti aende mukati menzvimbo achinopari achinonyengeterera vanhu yakafanana nabethel aigadzira nzvimbo nguva nenguva achienda achinonyengetera akanga ari munhu aiziva his role mukati mewana weisraeri ndandiri kutarisa chimwe chinyorwa chiri mukati meshoko ramwari bhuku rasamuel iye yokutanga chapter number 9 pavhesi ya 13 o tingoone kuti samuel basa rake airi airiita sei samuel kutanga chapter number 9 pavhesi ya 13 shoko ramwari rinoti kana mangoti mapinda muguta muchamuwana pakarepo achigere kukwira kudunhu rakakwirira kundodyapo nokuti vanhu havangadyi iye asati asvika nokuti ndiye unoropafadza eh, chibayiro pashure iwo wakakokwa vachadya naizvozvo chikwirai zvino nokuti muchamuwana nenguva ino ipapo vakakwira kuguta vakati vosvika muguta vakaona samueri wobuda akasangana navo okwira kudunhu rakakwirira so chinoitika ndechekuti anokwira ikoko oenda mukati meguta iroro but pane varume vanomutsvaga Varume ava vanomutsvaga vanoenda mukati meguta raaifanira kunge ari. Vachisvika mukati meguta iri, shoko raMwari rataura rikati, vakasanganawo nevasikana vakanga vachienda kundochera mvura. Vakavabvunza kuti, Mamboona here Samuel? Ari kuno here Samuel? vasikana vaiziva kuti samuel anowanikwa panzvimbo paanofanira kunge ari ndo paanenge ari aiziva israel vanototaura kuti hatina kumuona asi iko zvine zvimukaenda nemhaka yekuti zuva ranhasi ndora anofanira kunge achiuya muchamuona aripo aiziva his role nhasi tine vanhu mukati mesangano vakawanda zvikuru vasingazive basa ravo
10 o'clock chechi inenge yakutanga kazhinji dzimwe nguva yoperana kumapast one but na 12 o'clock munhu akaisirwa whatsapp anenge aripo ari online past past 11 ari kuisirwa whatsapp aripo pai ari online achitopindura vachikurukura akanzi unenge uripo here dzimwe nguva vanhu havatozive kuti anowanikwa kupi nemhaka yekuti munhu asingazive paanofanira kunge chii ari ariko here kuchechi kana kuti hako neimwe nguva hazvina musiyano mukati mei mevanhu waanogara nawo hama dzake dzimwe nguva iyo nguva ino yatiri inei pamwe akataura zvikanzi tiri mukati menguva yenyamavhuvhu nyamavhuvhu ndeye mhepo dzinotenderera dzakasiyana siyana handiti ka tiri mukati menguva yemhepo dzinongosumudzwa sumudzwa ndonguva inonyanya kumhanya vanhu vachienda kunorowa makuva iye nemhaka yekuti vanhu havanyatsozive kuti mukristu here kana kuti haazi pazvinoda kuitwa anoita sei anoenda asi unoyo zvinotoshamisa panapa ndachikuwa chaona vanhu vakawanda but ndaona kunge vashoma pamwe vamwe vatoenda ikoko kunaruwa makuru handiti ka nemhaka yei nemhaka yekuti haazive izwiwa mukati mei mechechi zvaanoita chaizvo chaizvo zvaakashedzerwa namwari haazvizive Samuel aiwanikwa panzvimbo paanofanirwa kunge ari ndo paanenge ari shoko ramwari robva rati rakanga riri gamba rekuita sei rekutenda nhasi tiri kuda magamba mukati mesangano tinoawana kupi kana ana baba musingazive nzvimbo yenyu mukati mechechi kana ana mai vasingazive nzvimbo yavo mukati mechechi kana mayuthi mukati mechechi asingazive basa rani ravo zvino tichaona kupi mai magamba ekutenda Samuel rakanga riri gamba paaifanira kunge ari ndo paainge ari shoko ramwari rotaura roti paakasangana neana soo paakasangana nemusikana uyu vakangobvunza ndobva vataurirwa kunzi anotofanira kunge chii aripo zvechokwadi mukaenda munomuona aripo ende patinoverenga shoko ramwari rinoti pavakaenda vakamuona chii aripo amai musi wesande munowanikwa here murimo mukati mechechi vanhu vanozviziva here kuti kana vari mai nhingi ukaenda kumba kwavo musi wesande unovaona usipo ukaenda pamusika wavo wemadomasi musi wesande havapo vakavhara vaenda kuchechi ndo zvinoratidza kuti unoziva yoho mukati mei memba yemwana dai tiine vanhu vanoziva basa ravo mukati mechechi taisambotambudzika mufundisi mfundisi andoshaya kuti zvino mukaka wetii wacho ndouwana zvino ndodye ndodya nei nhasi kutonetseka kutambudzika otarisa mukati memba yamwari muna ana mai vakawanda muna ana baba vakaita sei vakawanda but munhu ari kushayiwa chikafu chekudya inauye yekuti chii hatisi kuziva awaho matrolleys mukati mamo tikasangana maoke tinowana uchipusha matrolleys tozongotenderera kuti a ah, igedza titendere nama tinganise hama asi unovaona vati varimo mukati mei vezvinova vachitenga vachitenga shoko ramwari rinoti samuel ari kuitwa gamba why because aiziva basa rani basa rake shuwa shuwa pachechi pane madzimai pane madzimai 30 mfundi mai mfundisi wanetsika kushaya mafuta kushaya salt wonetseka kushayiwa chekudya cheko cheko ngavashayiwo chimwe chinhu toshaya hedu motikari asi chikafu toita sei tochiwana zvakanaka izvi andizvi but mukatarisa shoko ramwari ka riri kutibatsira kuti pakunzwisisa kuti samuel aiziva basa rake ndosaka akaitwa chii gamba mukati mekutenda nhasi tiri kuda vana mai magamba mukati mekutenda toda vana mai vanoziva basa ravo mukati mei neshoko ramwari mwari wekudenga watiitire zvakanaka mukati mememba yamwari tikwanise kunzwisisa basa redu chairo chairo ratinofanira kunge tichiita tatisambo chinhu chekutanga eh, aiziva samuel chinhu chekutanga aiziva eh, akanga achiziva mwari waakatenda achitya mwari chinhu chechipiri aiziva basa rake mukati mekutonga kwaakanga achiita chinhu chechitatu chakanga chiitwa nasamuel Bhuku raSamueri wokutanga chapter number 8 verse 18. Samueri wokutanga chapter number 8 verse 18. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha haangakupindirei nezuva iro. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha asi Jehovha haangakupindurei nezuva iro. Eh, chinhu chechitatu Samuel akanga ari munhu ari so courageous akanga ari munhu asingatye nekumwe kutaura kuti kuti Samuel akanga asiri mbwende dai akanga ari mbwende aisamboitwa gamba rekuita sei rekutenda Vanhu vakanga achitungamira vakanga vauya kwaari vachi vachichema kwaari vakanga vauya kwaari vachidhimanda zvavakanga vachida vanoti imi samuel tiri kutarisa mukati menyika dzakatipoteredza tiri kuona isusu vanhu vari mukati menyika iyoyo vakutongwa nevanhu vanonzi madzimambo Isusu mambo wedu tinomuziva kuti ndiMwari ndiye anotipa mutemo, asi zvataakuita isusu taakudawo mamwe mambo akafanana nedzimwe chii nedzimwe nyika. Vanotaura izvozvo Samuel anotarisa oona kuti zvechokwadi ndo zvekutaura vanhu. Anotaura naMwari, Mwari womutaura kuti havana kuramba iwewe Samuel, asi vanhu waramba inini. Samuel anoendera mberi ozviziva kuti ndozvaitika izvo. Ndandiri kutarisa mukati meungano iyoyo yaikanga ichitaura ichidhimanda zvaikanga ichida. Mukatarisa ka wakanga wasingori wanhuwo zvawo nje. Dzimweni dzenguva akanga atori mazirume makuru chaiwo chaiwo. Handiti ka vakanga vachitaura zvavaida kuna ani? Kuna Samuel. But Samuel haaregedze kuvataurira chokwadi. Akanga ari munhu aimira nechokwadi. anobva wataura kuti imimika kana muri kuda mambo eh, ndichakupai mambo iyeye asi mambo iyeye achakushungurudzai muchachema nekuda kwamambo upi mambo iyeye mukati menyika wana mai nana baba ngatidzidzei kuna sami ana samanyika vari peripo wabuzuzu anasamanyika wanozikanwa nekukopa wachizo adjust handitika kumbira kuti muchikope kune murume uyo anonzi ani samuel takopa kwaari ka tongo adjust wopa takafanira kuita sei kuadjust mukatarisa mukati meupenyu nyika yanhasi makristu anhasi varipo zvavo vakatenda kuna jesu but imbwende they are not courageous mukati menyika yatiri kurarama wakataurwa unzi kunamata kunamata anongoti eh, hakunamata eh, eh, but mwari variko havakwanise chaiko chaiko kumira vachitaura chokwadi sei sechokwadi sangano mukati meshoko ramwari rinonzi rimwe chete unofanira kungotaura kuti sangano rii rimwe chete kunenge munhu akarwadziwa kunenge munhu akaita sei but sangano rimwe chete Samuel aitaura chokwadi sezvachiri. Nhasi tiri kutsvaga mukati menyika vanhu vanotaura chokwadi sei sezvachiri. Mukatarisa bhuku raSamuel iye kutanga chapa number 13 vhesi ya 13 pane murume anozozodzwa kuita mambo the first king one weisraeri murume wainzi so so aita mambo akutotyisa nemhaka yekuti ane hondo yake ane masoja ake but chii chinoitika so anotaurirwa kunzi ngatisanganei uko kuna gigal tasangana ikokoko ndichauya ikokoko ndokubatsira kupira zvipiriso same waanomira nevanhu but vono vanhu vanoona hondo yemafiristiya vachiuya vanhu vanobva vaona hondo iyo ichiimba nziyo dzayo dzehondo but zuva rehondo harisati rasvika mwari hausati vapihwa chipiri chaunofanira kupihwa why because wachinofanira kupihwa nasamuel so so woita sei aona wanhu wanhu wakutiza wakuenda mumapako wanhu wakutiza wakunohwanda kunyange mukati medzimba wakuenda vakusiya so so wanotarisa woti ah, upenyu hwangu hwapera vanhu vese zvawaenda wa zvinoini ndiri mambo ndichagoita sei zvakanaka ndezvekuti ndichingobayiri zvibirisi so anobva abaira samuel anobva abaira zvipiriso zviya zviya abaya zvipiriso zviya zviya panozosvikwa nasamuel anobva ati waita sebenzi wanga usingafaniri kudaro nekuti hauna kupiwa mvumo iyoyo nani namwari iwe uri mambo ini ndinokupirisa zvii zvipiriso nhasi mukati menyika tinoda vana baba tinoda vana mai tinoda varume vanokwanisa kudefenda chokwadi sechokwadi haatya kutaura so anotaurirwa ano kuti waita sebenzi munoziva benzi eh, kumba kwedu eh, kumfa kwose tine umwe murume anorwara nepfungwa saka murume anogara ano chuya pachechi ane kamwe kakuziya kainako Ndikauya pachurch handishaiwe. Saka anosvika anotorwara ukatomuona muna zvinoti kuti anorwara nepfungwa but eh, mwana wangu akutoti kana achinge asvika hazita rake hatina uribvunza saka anoti achidedima amuchibvunzwa nanizwa nebenzi riya riya
paanosvika anenge achida chikafu kazhinji kacho nekungo nekubatsirwa anenge achitoda chikafu saka mukamupa chikafu anenge ari right right paanongodya kakoguta akuita anything angotra zvese zvese ka zimwe nguva tinozomuti aiwa kana paine wana watomutenda enda sa eh, pfungwa dzebenzi dzakasiyana siyana anongofunga kuita anything handitika but mukatarisa zvinoreva kuti pfungwa dzacho murwere wepfungwa zvichireva kuti pfungwa hadzina kuita zvakaita sei zvakanaka saka pfungwa kana dzisina kuita zvakanaka munhu iye zvinhu zvaanoita nenguva yaanozviita zvinopesana vamwe vakataura zvikanzi vanhu vese vanopenga but pekungopengera dzimwe nguva ndopakaita sei anosiyana so chiri kutaurwa pana panasamuel anotaurira so kuti zvawaita izvi hazvina kunaka zvaratidzawo kusaita sei kusakwana nemhaka yekuti wanga wasingafanire kuita zvawaita izvozvo izvo zvine urongwa hwazvo zvine urongwa wani hwazvo saka anobva ataurirwa chokwadi sechokwadi ndiani angamire nhasi aiwa rubhabhatidzo runofanira kuitwa nemvura ukaita nekuiswa bhaibheri pamusoro waita sebenzi hazvina kutaurwa izvi zvisina kutaurwa hazvina kutaurwa handiti kana ukaita zvisina kutaurwa waita sei because zvakataurwa namwari ndo zvakanzi izvo kana zvisina kutaurwa namwari hazvina kutaurwa ukazviita warasika njere enda panzvimbo ndizvoka kana mwari wachinzi wakafira sangano hapana munhu achafanira kuti aite sei atange sangano anotanga sangano rake tikasvikapo tomutaura kuti ayewa marasika aita sebenzi wambiti handitika makafanira kuita sei kuita zvakarayirwa nani namwari same wakanga ari munhu akanga ari so courageous aimira pane zvinhu zvamwari achitaura zvinhu zvamwari eh, sezvazviri mukatarisa even in the house of jese asvika mukati memba yajese anoona vanhu vakanga varimo vana vajese vakanga vakasimba zvikuru same watumwa namwari kuti enda unozodza vanhu varume ivavo vaenda dzimwe nguva vakachinja vaka vakageza nemhaka yekuti pasvika munhu wani pamwari vakuda kuzodzwa vari kuziva kuti afambira kuti atizodze same anotarisa Mwari wamutaura kuti ayewa haikona kutarisa zviso zvavo. Haikona kutarisa their stature. Aripo wandiri kuda. Samewa haatye kuti ayewa akanditarisa ndiani zvino ndingaregerere kumusodza. Aiwa ngorivo waita sei? Varume vakamira kuti toda kuti uchite mambo. Iwe woti ayewa ndiri kumirira kamukomana kadiki kaenda kunofudza makwai. dzimwe nguva ah, nenyika yatiri ino iyi dzimwe nguva vanhu vaibva kutaura kuti bva pano tsega usi kuziva zvakuita sei zvauri kuita isusu tisu kuti tisu vana wamudhara uyu unofanira kuti sodzi but samira anotarisa zvese izvozvo izvo anoti aiwa kana riri basa rangu ndinoita sei sebasa nhasi mukati mesangano rashe tiri kushayiwa vanhu vari so courageous tiri kushayiwa namai vari so courageous vanoziva komandi yamwari voti aiwa madzimai takafanira kumira pazvinhu zvaani zvamwari handiti ndo vanhu vatiri kuda ndinombo mfundisi wangu vachitaura zvikanzi vana mai vanhu vari kuchechi havadi kufambira vafundisi dziri zindo iziva ndatanga handingataure pamabible glass because yange iri mukati memarriage ngataiwa handingazvitaura hangu vanoziva wakauya mukati memba yamfundisi wakanwa ti tsvuku vakutoziva their responsibility vobva vati beta yangu gara nenhamo yani yake hauvaonepa wari kuziva kuti tikauya mukati memba iyi tichaona zvakaita sei zvakashota tasiona zvakashota zvinotogoita se vari kushaikwa vanhu wachaiwo chaiwo wanomira wakasimba wasikana izvi ndo zvinotaura neshoko ramwari izvi kana musingadenyi kuzviita but mwari ndo zvavari kutaura mukatozviramba makutoita sebenzi because urongwa hwamwari ndiwowo wekuti sangano tinofanira kuita 1 2 3 tikuchaya mayuthi ari so courageous anotaurira mamwe mayuthi kuti ayewa iri ndo zvakarayirwa namwari ndoo zvatinofanira kuita command is a command mwari kana vaitaura kuti ichi ndoo chavari kuda ndoo chavanoita sei chavanoda mwari kana vakataura kuti ngariparidzwe vhangeri rinofanira kuparidzwa ndo mission yechechi torwadziwa mukati mesangano racho basa chairo chairo ratakapiwa nashe kuti ngatiitei hatidi kuita hatidi misheni yedu tinoti ukabvunza murume akaita sekupi nekupi misheni yechechi ndei anokutaura kuti ndeyekuparidza tichiseva masoso andizvewa mm. vanozviziva but ngazvichiitwe ka pari kushaikwa anomira achiti musingani muchida ndo zvinofanira kuitwa because ikomandi yamwari samuel akanga ari so courageous aisatarisa wani kunyange vanhu vakaramba vakaita sei vakaita sei but airamba ari pazvinhu zvani zvamwari ngatidzidzei kubva kune murume anonzi samuel mukatarisaka dzimwe nguva kunyange kristu jesu paakauya panyika aimira pane zvinhu zvamwari akatarisana nevanyori nevafarisi aivataurira zvavaifanira kunzwa kwete zvavanoda kunzwa muri vanyengeri you are hypocrisy Muno muri kuita izvi neizvo izvo hamusi kuzviita sei? Mukaverenga bhuku raMatthew chapter number 23 anotaurira pavaipotsa achita sei achitaura so mukati mesangano zuva ranhasi tiri kutsvaga varume vakadaro tiri kutsvaga vasikana vakadaro anopiwa ano zita rekunzi ndiye samuel haudiwo here kuitwa samuel mukati mesangano unomira pazvinhu zvamwari uchitaura zvinhu zvamwari samuel akanga asingatye aimira pane zvinhu zvamwari zvinhu zvamwari zvichifamba mwari wekudenga vana mai nana baba ngavatibatsire kuti mukati meupenyu hwedu tive vanhu vanomira pane zvinhu zvamwari togoita zvinhu basa ramwari mbiri yamwari yoenda kure mwari wekudenga watibatsire mwari wekudenga watiitire zvakanaka ndataura mangwanani ano pamusoro pewe murume anonzi samuel akanga ari an upright judge mukati menguva iyoyo shoko ramwari rinomutaura achiti ndiye he was the last judge asi basa rake raakabata eh, rakanga riri basa hombe hongu pane vamwe vanhu vanotaurwa nezvavo mukati meshoko ramwari asi murume anonzi samuel basa raanobata rakanga riri hombe akabata basa guru i understand ndosaka akaitwa mumwe wemagamba okutenda mukati mebhuku ravaepuro nhasi unoyo vana mai nana baba takafanirwa kuti titwe magamba ekutenda patinotarisa varume vanoitwa kafanana nasamuel tigove nesimba rekuenda mberi tigove nesimba rekusumudza muchinjikwa wajesu tichitarisa kumashure nezvawakaitwa nevarume ava tiri kuti pakutanga ngatinzwisisei our role mukati memabasa atinobata kumakambani unoziva e, eh, eh, tine umwe murume e, eh, eldwa pamufakosi ndikaenda kumba kwake ndinofadzwa zvikuru ane tumaacolage twekubasa kwake twaakaiswa the best drive the best driver mukatarisa kambani inenge ine madriver akawanda but iye anonzi is the best driver mukati megore rese handiti ka opiwa acoled yekuti aita zvakaita sei zvakanaka zviri kuratidza kuti kuti uzopiwa wanga uchiziva basa rako pai pakambani handiti vana mai unofanira kunge uri the best wife handiti ka mwana wangu mai mashapa wamashaba kwete zvokungotaura but zvekuti this one is my best handiti ka unoita sei yo best unoita best nemhaka yekuti uri kuziva yoro lasi musi wesande murume anotambudzika auda kuuya kuchecha hapana kana hembe one yake aino ari kunetseka ari kunetseka nguva dzakukwana hembe hadzina kuita sei hadzina kuaino hausi kuziva yorwo mukati mei memba ozochema rimwe zuva ndatorerwa murume nahouse mai webasa anditorera murume musikana webasa anditorera murume wangu hakuchema hako but wanga usingazive basa rani basa rako mukati mechechi ziva basa rako kana uri mukati mechechi ndabhabhatidzwa ndiri mukati ndiri mai wemukati ndiri musangano rajesu ndezvipi zvandakafanira kuita murume anonzi samuel aiziva basa rani rake isusu tiri kuti ngatizivei basa redu samuel aiziva basa rake chinhu chechipiri chataona pana samuel samuel akanga ari munhu anotya mwari ona mai nana baba mukati mekurarama kwedu chinhu chakakosha mukati meupenyu hwedu ndechekutya mwari pandaverenga chinyorwa chataverenga kuna samuel wekutanga chapa number 2 vhesi 26 hanzi samuel akanga ari kufadza mwari nevanhu kubva achikura aitsvaka kufadza mwari nevanhu haungakwanise kufadza kufadza kufadza mwari kana usingafadze vanhu haukwanise kufadza kufadza vanhu kana usingafadzi mwari handiti dzimwe nguva unogona kufunga kuti uri kufadza vanhu but dzimwe nguva unenge uchitorwadzisa ndogara ndichitaura eh, pane dzimwe hama dzangu dzepanyama dzinorwadziwa seri dzikanditi ndipewo mari yedoro ndoti doro handipe mari handitika eh, ndikamupa mari ndikamutengera doro ndikamupa mari yekutenga doro akanwa iye anofunga kuti ndamufadza asi handakumufadza because ndamupa chirwere ndazoona umwe akanga achiputa fodya mbofodya kani kanzi afodya nyimwe munhu chiri chirwere ichi ndikutokupa chirwere handitika saka ukamutengera fodya hauna kumufadza because watomupa chii dambudziko samuel anonzi aifadza mwari nevanhu why because aiita zvinhu zvaaiita mwari vaizvigamuchira vanhu vovozozvigamuchira isusu tiri kuti mukati meupenyu ngatishingairirei kuti tive vanhu vanofadza mwari Ngatishingairire kuti tifadze chi Mwari, Mwari kudenga wagopiwa mbiri zvigoramba zvichiti sumudzira mukati meupenyu hwedu. Chinhu chekupedzesera chatangodzidza pamusoro pemunhu ainzi Samuel, tati Samuel was so courageous. Akanga ari munhu asiri mbwende. Nhasi mukati mesangano hatisi kuda mbwende, handidika vakomana hatisi kuda mbwende mukati mechechi wekuti unotadza kuita zvinhu zvakanaka mukati mechechi nekuti unozonzi nevamwe wakuzviita kaholi vanobva kuti wakuzvita kaholiholi awa ndomaholisa otadza kubatisira mwari nemhaka yekuti wakunzi chii vaholi hatisi kuda vanhu vakadaro ngavakupe zita rekuti vaholi oti yes holi yadhandhao nditori holi handitika oita basa ramwari mwari wekudenga wapiwa chii rombidzo yavo Mwari wekudenga utibatsire, Mwari wekudenga utiitire zvakanaka. Vana mai, ngative so courageous pane zvinhu zvaMwari. Kana iri yecommand yakapiwa naMwari, ngatimirei pane zvinhu zvaMwari. Tigoita basa raMwari nenzira yeMwari. Dai Mwari wekudenga utiitira zvakanaka. Tadzidza kubva kune murume anonzi Samuel. Tati murume anonzi Samuel. rakanga riri gamba handitika iko zvine zuva ranhasi tiri kurangarira gamba redu samuel samuel akanga ari gamba watadzidza mukati meshoko ramwari kuti newo gamba iwowo akanyorwa mukati meshoko ramwari achinzi igamba rekutenda nhasiwo isusu sevanhu vari kurarama ngative magamba kwete pazvinhu zvenyika vatigove magamba rekutenda dai mwari mudenga uropafadza kuverengwa nokudzirwa mushoko ravo pangwa dzino amen, amen.